Qual é? Qual é pessoal? Tudo sabe? Yow kel é bu nigga Jay Pires e kel li é más um. Jay Pires React.
Yes mon nenge xé! Bin sta li oji djuntu ku nha kamiza Raiz di Polon Ave! Ki ta konbina ku nhas tattoos di brasu, ba ta intendi, kre! Skese! Bon, jau i Rais di Polon ta reprizenta nos identidadi i oji nu ta bai e pa Funaná ki ta reprizenta nos identidadi komu kabuverdianus tanbe. Nu tene musika di Da Ferreira ki txoma Trabadja Duru. Luta pa kel ki é di bo. Kori tras mondenge. Xei, ta brinká? Men, i vídiu. Kel-li é na undi eu. N sa ta odja. Kes montanha la tras la mê Son Filipi. Kel-li talvês é na kaminhu Son Francisco, algun kuza si. Nhos fla-m la. Ami é meio pésimu ku kuza. Má kel Kaulista parse tópi eu. Ku painel solar, é klaru, pamodi es ka ta brinka ku ilétra. Tópi, tópi. Nu ben odja es videoclip y nu ta ta da nos opinion. Kes tiktokers, kel kes meninas ki parseba na, nau acho ke ka es nau, pera n chama e dretu pa n ka fla mi é mesmo alguém. Jau, ke un dja N odja ma el, N ka sabe kel otu kual é, N ka ta lenbra di kel otu. Kel pa se ladu iskerdu la N ta lenbra pamodi dja partisipa na videoclipe ku Edgard tanbe. Jau, kel é Da Ferreira. Ave, txekame, txe, ka bu brinka ku niga. Uma black Air Force na pé, kel otu la N ka sabe kual é, ma es sa ta parse sima Dicks. Nu bai kele la hotel vulcon. Ya da ferreira rebenta dinheiro ya ya ya ya. E um kuza brother ten kel kalsa pé kunpridu e e ten. Mesmu stilu di ropa ku i sorti. Dé, nega, yow. Bon, ami, ami dja N ta parse tudu igual tirandu si ka ten algun dizenhu na ropa pamodi tudu óra é só di prétu, kalsa pé kunpridu prétu ô xorti prétu, kamiza prétu, enfin. Ma ya, Dodu, sa Dodu. Meninas tanbe bistidu di pretu so ku kel detali la kel detali la nta kridita ma e kel asesoru laranja la nta kridita ma e pa asi bu ta konsigi odja sintura ta mas klur ku tudu nu bai. Yow, sima sa ta parse na kel parti la, yow, Da Ferreira, el é, el é injenheru, mestri di obra, el ten se enpresa di konstruson sivil, nton gaju ka ta brinka, gaju trabadja duru propi, na duru! Oooh, nha genti podi trabadja duru Nta manxi sta jora pa manha Bin ta luta di sedu pa noti Nha sakrifisiu nungen ka ta odja Ora julga tudu algen ta julga. Ya, labanta séru pal manhan, da tudu kabidel ku ten ki da, ajiliza tudu isu. É ka keston ki sakrifisiu pesoas ka ta odja. É ki kela, si es ba fala del, es sa ta fala dretu di bo y é es kre fala mal di bo, bu sa intendi? Nton, wai ki es ta ben flau di bu sakrifisiu? Bu sa intendi? A es, es ta prifiri iginora ma es ta odjau ta labanta tudu dia séru pal manhan pua trabadja. Tudu dia poda bu ka bira-l. Óra ki bu volta pa kaza ku un karu, el sta fla, Nah! Kel ago N ka sai mó ki el konsigi. Aaah! Kel ago sta na algun kuza eradu. Bu sintende? É sénpri si. E é kel kuza eu Trabadja duru, ka ten un dia au Nu ten un sábadu pa nu diskansa, pa nu faze un pa Nau nega, é tudu dia, prinsipalmenti na na área di konstituison sivil.

Yeah. E a mi? Bom, a licença tá falando é, mas é vida que tem que ir, tá bem passo passo, é tá bem, te chega, acho que é meta que essa quer falar. Mas eu, é que para mim nada, nunca tá aguenta, chega um homem ali de trás, parado, só tá controla isso é.

I pa fora ka interesa, kel sorrizu na rostu ka interesa, ma e ten un dor la di dentu ki so el ki sabi. I abo bu ta odja un algen la tudu filis, tudu kontenti i tal, ma podi ser ki es é algen mas kansadu du mundu, ma so ki es ta kansadu ta fazi un kuza ki e gosta i ki e sai ma ta dal rizultadu.

i ou seja kualker dia ten ki ba trabadju da kabidel si kalhar kes la é ses funsionáriu ki sta la na trabadju i kel omi ta inda sa la toi vídiu. Yow! N ba julga da pa kel pasinhu ki e da li dipô n fla si, nah, xa n kala boka pa mo mi nen kel la n ka ta da. Kel-li gó, mi é bon na juga gó. Ken ki kizer gó, txoma-m pa biliar gó, pa nu ba juga gó. Sima brasileru ta fla si nunka tanbe, whatever. Nhos txoma-m, nu ba juga kel-li. Kel-li nu ta intende. Kel-la gó N sabe juga gó.

Séru pa manhan Ten ki bai Min ten ki bai Min ten ki bai Ai Omi Bu arma Kel otu omi la tene bon puzison ma ka sa ta parse-m ma é del fixi Iau E, e sabe mira ma ka sta nsaiu ta na ngana kobal ma. E sa ta fazi rezultadu, ué. But, e ta da-l ku un stilu nóia, má el sa konsigi faze-l. Ô seja, ka inporta mó ki bu sa faze-l, faze-l, faze-l. Nu bai. Kel ómi di novu la. Yada, dentro obra bu sta la ta dal. Rapaz ka sa ta fingi trabadja pa parse na vídeo, nau. Rapaz sa ta trabadja propi, es filmadu ta trabadja. Kurodu ku tudu, é si propi.

Pa ka fladu ma mininas bebe álkol, nhos odja un di kes minina li sta ku konpa-l na mô i sta más dôs konpa-l na pónta li. U ki ta ditirmina ma é di kes dôs la, inda ten otu algen ki sta ku sumu ki sta otus kriansas la na séna. Séna di álkol i kriansa. N ka ta kria pa parseba, porén es konsigi faze-l di un fórma ki ta mostra pai Gentis grandi ku álkol, má mininus ku sumu. Stop, top, top. Yes! Da Ferreira trabadja duru. É kel-li é kel kuza ki N sta ta fla-u. Bu ka pode ben dexa otus trabadjus di bo ben fla, Oh, N ka tene ténpu pa tal kuza. Men, el é, el ten se inpreza di konstruson sivil. Má sénpri ta resta un ténpu, un dia ki bu ta tra pa bu faze sénas, bu sta intende? Inkluzivi, es sta na Europa ah, gósi, es sta ta. E ba faze shows la na Europa. Ah, i dje. dje acho ki dje faze un show. Ou, ou. dje faze. N ka sabe si e faze un show ou e tem outros pa e faze. E ta volta la mês de outubro. Isso é top, isso é top. E se nhos repara ali na canto superior direito ta mostra ali a e la na show da manhã da Ferreira. Que inclusive vim descobrir ma, ma, ma ali na zona e tem familiares na zona. Eu top. Super top. Já costumo empanhar ali zona próprio. Yow, nton kel-li é dra ferreira na múzika trabadjadura, trabadja duru pesoal, é ka un vida di jigolô sima marc delman ta fla trabadja duru non, el é trabadju duru propi di pega na bronka y ba ta fazi y korri tras y trabadja duru mesmu ki seja na un kuza suavi deski bo bu del ku tudu forsa y afinku si kre é Panha kel-li i poi li sin. Faze-l ku foku, trabadja-l ku doru ku tudu, é trabadju duru tanbê. Nau, kel trabadju en si, kel kuza ku sa faze en si é ka duru, má bo ta faze-l duramenti pamodi bu sabe ma o krê pa el da rezultadu, bu ta faze-l ku konvikson, bu sta intende? Paus. Yow, kel-li é Da Ferreira na múzika Trabadju Duru i kel-li é bu nega Djay Pires na más un Djay Pires React.